Nĩwe gũkĩaga kũnyuma na nĩwe muoneki. Ũguo ũtangĩkorwo wĩ muoneki harĩa andũ goka nĩkĩ wameneire Karanja kwaria ma. Ahandĩte bangi nyingĩ ta kuma gũka ta ĩka ithano. Koguo no ũratũhe mbegũ? Nĩ gũkũ ndiraima Karanja. Na githĩ ndwanjĩrire nĩ ũnyendete? Ndũngĩathiĩ ũkombore handũ ũikarage. Ruo ũranjikania atĩa Karanja ndũnyendete? Rĩu gũkũ hacha wĩ ũngĩathiĩ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũrĩa nĩ arenda nĩ aranyenda.

Nĩkĩ na ibuku kĩhithagĩra hwaiti karanja? Huko ithira waiti kitu gani? Eh, Na ndio na ngande ya matarute kuumaga ikuhe we. Nĩwe gũkĩaga kũnyuma na nĩwe muoneki. Ũyũ ũtangĩkorwo wĩ muoneki harĩa andũ goka nĩkĩ wameneire karanja kwaria ma? Tondũ niĩ no nginya njoke hau kĩrabu-inĩ atĩ nĩgetha tuonane nawe. Kĩrathi gĩaku gĩtiragwĩtĩkĩria kaĩ gũka karĩ kĩĩ? Tiga gũkorwo ũguo. Hmm? Yaani ndũngĩhe opportunity.

Karaja. Wewe wa wa. Niki ni jwa boy. Nyi kura jaikara. Kura jaikara. Wa kũndĩkĩrĩria Wanjĩrĩire wega. wanjĩrĩire maũndũ maingĩ mũno. Na rĩu Kuma mbogo anyitwo maya ngaikara nja. Nyi nĩ ndagire thayũ. Rĩu brother yake nyingĩ arenda kũnjoya. Kai angĩ- ũngĩ- angĩnjoya wĩkũ we?

niĩ ndi- niĩ niĩ ndĩ ready gũ- kũ deal na maũndũ mothe onokorwo magagĩũka gũkũ matũre mekaga atĩ mathiũrũrũkage gũkũ rĩ niĩ nga- eh, kaba ndũrage nyũmba ĩĩ kaba ndũrage gũkũ gwaku wenda gũkũ nĩ gũkũ ndiraima karanja na githĩ ndwanjĩrire nĩ ũnyendete ndũngĩathiĩ ũkombore handũ ũikarage ruo ũranjikania atĩa karanja ndũnyendete rĩu gũkũ hacha wĩ ũngĩathiĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa nĩarenda- nĩaranyenda araiga nenda kuhikia na undu ucio nduraku ona ndu- ndura- ndu- nduroneka ta wi mumaku we ĩhĩ kĩmũndũ kĩu You don't kĩrorĩ. care. ĩhĩ kĩmũndũ kĩu niĩ ona thabarĩ ĩrĩa njerega kwanyu gĩkĩnyenyeria na rũhiũ rĩ ndonire kĩmũndũ kĩu nĩ kĩũru nginya gũkĩra mbogo arabu ngũria atiriri karanja kwaria ma surely Mm. niki undu ucio utaroneka ta- ta- ta- ta- turaũ take serious ndamenya mundu ucio ona no anyite mundu kia hinya karanja ndoĩ rĩu mũndũ akĩrĩ na mũrigo wake mũndũ nĩ agĩkuĩ mũrigo wake rĩu niĩ hau niĩ ndirĩ ucio ni wendo Ni- koguo haha gũtirĩ ũndũ ũkoragwo hana gũtirĩ ũndũ ũkoragwo hana niĩ nĩguo ũrathondeka Oh, Ndi- gũkũ ndirakiuma karanja makwa mwena mama hinya ndirarega nyoka Inyuĩ mũrarũgama na- reke ithe mwĩre no nĩ- menya kamũndũ gakwa karanyitĩirwo kĩbangi kayaha Twaciara nĩ mwega mũno. Eh, kũtũmũrute. Anyitĩirwo gũ.